اساں جے جے حال آئے ہوووں پئے سک پچھ گچھ کے برباد نہ کر ساڈی زندگی قید دے واگوں ہے ضد کیتی رکھ آزاد نہ کر میکوں روز ضمیر ملانگا دے ساہ نکلن ڈے فریاد نہ کر توں رس ونج روز نہ آکھیا کر جیرھا ڈھاندے روہ اونکوں ڈھاون ڈے۔ توں رس ونج روز نہ آکھیا کر جیرھا ڈھاندے رو اونکوں ڈھاون ڈے تہبار کریندے جاون میکوں توں باہیں نہ آ جوکوں آون ڈے تیکوں پیار کرن لو یار سجن کئی سکھ دی رین جیہاون ڈے مائیں آپ جھلیساں ہر کہیں کوں جائیں کھاونے تل اونکوں کھاون ڈے اوندے بھالے گھن گھن رات تھئی ادھ رات توں نی راہ نہیں چھوڑیا۔

ہا بت وسیب تے وسدا ہم مری سنگتیں نال سنجوک وی ہائی مری جھوک تے جشنن ہر ویلے ہر سنگتی دی کھل ٹوک وی ہائی بیا بال اٹھل لوک بنگلے ان میڈے بھان وی ان مری چوک وی ہائی میکوں وسدے وقت اچ ڈیکھے آ میڈے مال وی ہن مری جھوک وی ہائی اڄ اجڑے حال ائیں کھل پوندئیں جݙاں ساݙے بخت دے ݙینہہ ہن ویلھے ای ہن اݙاں ٹردا انبھ ائیں کمبدی آئی ٻیا ہتھ ٻدھ کھڑدے شینہہ ہن ویلھے ای ہن ٻیا جھوک تے وہڑ ہن مالیں دے کئی سو دے لڳ بھڳ مینہہ ہن ویلھے ای ہن سجھ سکدا جھوک تے ݙیکھن لو ای چھاترے دار سرینہہ ہن ویلھے ای ہن اے نت پئے ٻیٹھے ہوئن اسیمے شسیمے نہ ہوون ولا نائے مت لا ڳالھی بہانے ہوون۔ واہ واہ اے رسیمے شسیمے نہ ہوون بلا نہ اے مت لا گالھیں بہانے ہوون پیر دے روح دی رل کے حفاظت کروں خواہ مخالف دی اپنے بیگانے ہوون وے ڈو ڈا ایساں کون ولدے اگو ساڈے دشمن شہر یا زمانے ہوون شیعہ دے شر شوق وچ تاب آندے نہیں یار ہک بے دے شانے بشانے ہوون تیڈا موڈھے تے ہتھ حال دیکھی پچھے روح وی ڈرسن توڑے در میانے ہوون او سجھ پچھ کے ابھرسی تا دی بجائے چھا کریسی جیویں شام یالے ہوون سج پچھ کے ابھرسی تا دی بجائے چھا کریسی جیویں شام یالے ہوون چادر چوکی دار بن کے ٹرسی رلے راہ خطرناک یا بر بیالے ہوون تیڈے آمن دی دیر اے خدا دی قسم بخت ول نہ ویسن ساجے جھوکیں کنوں لوک پچھسی ودا جھوک تیڈی ساڈی تیڈے وسبے دے وسدے ہوئے لوکیں کنوں۔

بلا وفا جھیڑے نہ لا دروہے نی خیبر گیر جاں جے شاہ کریج مار گھن کندھے تے ڈے دیا روز چڑھ ہیٹھ ہک دے کیتے ہیٹھ وس ایو کجھ آ کے وطن تے آ جھنکا نہ ڈے جھیڑے نہ لا کون اے میڈا تیڈے سوا تائے باج اینے خواہ مخواہ مینے تھیندن چودھار ترڑ ہیٹھ ہک دے کیتے ہیٹھ وس۔ درے ڈوہیا بہو گچن بندہ پھرو غم ٹال نئیں منتا کر میلے ڈٹھم کہیں دی منے دا گال نئیں موں جیاں اے جھی موں توں چھٹا ڈٹھا موں وال نئیں دشمن وی جھنکاں ڈیکھ کے آدن والے نہ گھن اتھاں نہ کھل ہک ہک ڈکی کئی ہیٹھ وال کاذب پٹے خالی ونجن ہک

او ڈسا کیا ڈسن دے نئیں جیرے کتن نروار تائیں میڑے مرینجن سینگیاں تائیں باج گئیاں بھوج تے سڑ ہک ہک دے کیتائی ہیٹھ وائیں چکلا بی آ تھی جے کیتائی منتا منیم ہر پیر جا علم منیم مباس دے اجاریا بی لائے وی کھیر جا سر تھرو تھیندا کیڈا او نئیں پچھا لکھن تقدیر جا او واللہ بسا جھیڑے نہ لا دروہے نی خیبر گیر جا۔

مٹا کر میلے وچ کئیدی منے دا گال نئیں موجھیا اے جی موج توں چھٹل چھا موں وال نئیں جیون دی تصویر نئیں رہی بے حال دا کوئی حال نئیں دشمن جھنکاں ڈے کے آدھن بھالے نہ گے میٹھا نہ کھال ہک ہک دے کیتائی ہیٹھ ول کاذب پٹھے خالی ہوجن۔ پچھ گچھ دے بھرتے وات ہاں جائیں جو آکھے آمڑے بالے ڈٹھی ڈیہہ رات ہاں میڑے مصیبت دی بھجن سادی تھیلو سکرات ہاں کتنا مہینے پار گئی پروار اچ گروات ہاں پچھن کیتے ہک ہک کنوں جا جا تے بیندیاں لوس تر او پچھن کیتے ہک ہک کنوں جا جا تے بیندیاں لوس تر ہک ہک دے کیتے ہیٹھ وال مائے ملانگا وس کیٹن مخزوم دے وچ تروٹ ہے اپنے پرائیں دا حق نئیں ہر کئی کیتا رج کھوٹ ہے طعنے تروڑے روک دن میݨے دی ہر جاہ ٹوٹ ہے قسمت بندی اے ایجھڑی پاروں ونڄا نہ گھوٹ ہے آنڑ دے سارے وس کیتن درک بھڄ پٹیویں بھوئیں ڈکاڑ ہک ہک ڈکی کئی ہیٹھ ول

پتہ تیکوں تاں ہے میڈی اوقات دا لوڑ کاغذ قلم تھئے تحریر لو او وی سو در پھرا رب دی کائنات دا ہن کاغذ قلم ڈوہیں موجود ہن جھڑ جھلی دا نی اکھی توں برسات دا ہن کاغذ قلم ڈوہیں موجود ہن جھڑ جھلی دا نی اکھی توں برسات دا۔

لوڑ کاغذ قلم تئیں تحریر لوڑ دی تھاں در پھرا رب دی کائنات دا ہن کاغذ قلم ڈوہیں موجود ہن جڑ جھلیدا نئیں اکھی کوں برسات دا ڈے خدا میں کوں چھایا نہ ڈے یار سداں دا کم اے سد ڈے خدا کم معمولی اے کم دی کوئی وبا تاں نئیں۔

کاہل کرے اوندے آنر دا ایجھا کوئی نظام کر باقی گالھی زمانے جا تھیسن پیاں ویلو ویلو سا انہاں اٹھائیں شام کر سال آوے جو سہی ہووے کھلدا ہویا تیڈے احسان ہوسن غریبیں اتے خلق سن کے ملنگ دنگ تھیسی پئی ریس کر کون سکدے نصیبیں اتے۔

دعا دا توڑے دا حق دا چارہ فلک پئی ویسے نے آہ دے شعلے او حق دا والی دا پچھی کئی دو کیا شروع ہے نے تتے جھولے کار خدا دا ہی بھوئیں تے وسی خدا دا نا ہی چوا دا چولے سبر تاہو دے سبر دی حد تئی تپا گھدئی تا وطن تے والا